вунултӑ сехет те вунӑ минутра тӳрех ҫыра тухатпӑр. Пире Владимир Петрович паянхи кӑларӑма ӳкерме кӑмӑл турӗ. Каярах ӑна эпир интернета кӑларса лартӑпӑр. Пирӗнпе пулӑр. Хисеплӗ арари итлекенӗмӗрсем, ырӑ кун сунатпӑр сире пурне те. Салам, тусем, салам, ырӑ ҫыннӑмсем! Эсир пуртан ҫак ҫут тӗнче илемлӗ. Салам, аван-и, пулччӑр ыр кунсем! Эпир, эсир пӗрле чухне телейлӗ. Тӳрех ырта самана таппи. Ӑна яланхи пекех эпӗ Лидия Филиппова журналист тата ҫыравҫӑ йӗркелесе ертсе пырӑп. Пире тӳр эфира тухма пулӑшаканӗ Эллада Данилова сасӑ режиссерӗ. Радиотекенсене пирӗнпе ҫыхӑнмалли тӳр эфир телефонне тӳрех каласа хӑварам, ҫирӗм пӗрре вуннӑ алла. Сирӗн пӗрре вуннӑ аллӑ кӑмӑл пулсан, кӑларӑм пынӑ майӑн ыйту-сӗнӳ таврашӗ ҫуралсан тархасшӑн, хӑюллӑнах шӑнкӑравлама пултаратӑр. Тата паян пирӗн самана таппине килсе ҫитнӗ хӑнасем каллех парнесемпе тӑванӑмӑрсем, тӳрех каласа хӑварар-ха, мӗнле парнесем, сӑмах май? Ырӑ кун пултӑр, Владимир Галошев. Манӑн ӗнер кӗнеке тухса карать ҫӗнӗ кӗнеке. Ӗмӗр пурӑн, ӗмӗр вӗрен, чӑваш халӑх сӑмахӗшӗн тӗслӗхӗсем пуҫтарӑнса тӑраҫҫӗ. Ҫапла. Мӗнле ыйту хатӗрлерӗн, Володя? Паян формат пирӗн кӑштах улшӑнать, тӳрех каласа хӑвар. Ыйтӑвӗ ҫакӑн пекрех, амбициллерех ыйту. Эпӗ мӗнлерех калӑпӑр паллӑ ӗҫсем тунӑ? Вӗсен ячӗсене кам калама пултарать? Калӑпӑр, пӗр виҫӗ ят, ӳкертӗк вӑл е мультфильм вӑл е кино, фильм тейӗпӗр. Ҫавӑн пекех пирӗнпе пӗрле Николай Дёр баян мӗнле парнепе ҫитрӗр, Николай Михайлович? Ну, ман та кӗнеке, вӑл икӗ пин те пӗрмӗш ҫулта кӑларнӑскер, чи малтан ҫак ман тӗнче пуҫланать, ҫак ялтан кӗнеке ҫакне илсе килтӗм эпӗ. Хам предприниматель пулнӑ пирки ӗнтӗ Вара ҫакӑн пек ыйту парасшӑн родительсене. Предприниматель, вӑл вырӑсла сӑмах ӗнтӗ, вырӑсла эпир та калатпӑр ӗнтӗ, а вот чӑвашла мӗнле тӳррӗн куҫарать ҫак сӑмах? Николай Михайлович, кунта хӑшӗ-пӗри ӗнтӗ-ха тӳрех ай, ку ҫӑмӑл вӗт-ха, усламҫӑ тесе калама пултараҫҫӗ. Анчах та усламҫӑ мар, тӳрех каласа хӑваратпӑр. Виҫӗ тӗрлӗ ответ пулма пултарать. Юрать, ҫавӑнпа халӗ тӗплӗнех паллаштарам-ха пирӗн паянхи хӑнасемпе. Маншӑн вӗсем питӗ хаклӑ, мӗншӗн тесен Каллех, чӑваш чунӗллӗ хӑнасем самананта Питӗпелӗнче. Николай Михайлович Адёр вӑл пирӗн предприниматель вырӑсла каласа хӑрать таврапӗлӳҫӗ, Раҫҫей писательсен союзӗн членӗ те тата ытти те ыттине хӑех калле унсӑр пуҫне пирӗнпе пӗрле Владимир Петрович Галошев. Вӑл пирӗн ӳнерҫӗ. Чӑваш Энергисен союзӗн членӗ, Раҫҫей журналистсен союзӗн членӗ те, ну, маншӑн чи интересли, чи хакли Володя паян мультипликатор пулни. Мӗншӗн тесен мультфильм ӳкерекенсем пирӗн питӗ сахал. Мӗнлерех кӑмӑл-туйӑмсем йӗркелех пуль ӗнтӗ? Кӑмӑшӗ питӗ аван. Ҫурхи паянхи ҫанталӑк пек. Ҫапла. Ҫанталӑкӗ хӗвел шӑратса пӑхать пана тенӗ пек те шӑрӑх та. Юратнӑ радио итлекенӗмӗрсем ку тӗнче ҫапларах парнесем пулӗ, Ҫеппен ыйтӑвӗсене ӑнлантӑр пулӗ, Галошевӑн ӗҫӗсене каламалла тата предприниматель сӑмаха сирӗн чӑвашла куҫармалла. Аваллӑх эрне тӗрӗссипе пӗтӗмпех манӑҫа тухнӑ, пӑрахӑҫланнӑ теме ҫук вӗсем паян. Урамра вара паянхи саккӑрла кӑна мар вуннӑла та ҫаптаракан самана ҫирӗм пӗрремӗш ӗмӗр хуҫаланать. Паллах, пурнӑҫ улшӑнчӗ. Чылай япала пулма юмах-халап е миф евӗр кӑна йышӑнма хӑтланатпӑр. Анчах ҫакӑ унчченхине, авалхине манмалла тенине пӗлтерет-ши? Ҫук паллах, Чӑваш ҫӗршывӗнче те пур ҫавӑн пек иртнисӗр малашлӑх ҫук каларӑша тӗпе хурса пурӑнакансем, ӗҫлекенсем. Шухӑшлӑр та шӑнкӑравлӑр, ҫирӗм пӗрре вуннӑ алла паян ӗҫсӗр вӑхӑтне илсе таврӑнатпӑр сире, тӗрӗссипе хисеплӗ радио ислекенӗмӗрсем. Тип ыйту аваллӑх, аваллӑха упрамалла-и? Ӗсӗр пулнӑ тапхӑра таврӑнас килет-и сирӗн? Унти мӗнле лайӑх япаласене, пулӑмсене астӑватӑр, тархасшӑн, шӑнкӑравлӑр. Эпӗ вара, Володя тесе ҫитӗнем-ха, университетра та пӗрлех вӗренмерӗ ҫапла вӗт-ха, Николай Михайлович, Володя Темле пулсан та, пурнӑҫра япӑххипе пӗрле лайӑххи те пур. Эпӗр хамӑн студие ҫак кӑларӑма килекенсенчен яланах ыйтатӑп. Юлашки вӑхӑтра пулса иртнӗ лайӑх пулӑм, ӗҫ сирӗн пурнӑҫра мӗнле пулчӗ-ши? Мӗн пулчӗ вӑл? Ну, кунта аякка каймастпӑр ӗнтӗ, ӗнер кӑна эпӗ питӗ савӑнтӑм, кӗнеке тухса карӗ, халӑх патне ҫитет тесе ӗнтӗ. Мана автор экземплярне кӑна хальлӗхе парса ячӗҫ. Хакне пӗлместпӗр-ха, ҫавӑнпах ӑна параймастпӑр терӗҫ кӗнекене. Маша питӗ пысӑк савӑнӑҫ. Ҫавӑнтах каларӑш ман кӗнеке издательствинчех. Ҫав тери лайӑх кӗнеке, анчах та вырӑсла та чӑвашла тунӑ пулсассӑн тата лайӑхрах пулнӑ пулӗччӗ теҫҫӗ. Ҫавӑнпа ӗнтӗ вырӑсла ҫак каларӑшсене кӑларма хатӗрлесе ес шухӑш пур. Питӗ авантал. Эллада пире шӑнкӑрав килсе ҫитни ҫинчен пӗлтерет, тархасшӑн хисеплӗ радио итлекенӗмӗр итлетпӗр сире, калаҫӑр.

Усламҫӑ мар терӗмӗр тӳрех ун пек кӑна мар тата пӗлтерӗшлӗрех. Усламҫӑ вӑл купец. Купец. Услам тӑваканни. Юрать шӑнкӑравшӑн, шӑнкӑравшӑн тавах. Тӗрӗссипе, Володя Николаевна ҫакӑн пек лару-тӑру паян пирӗн умра. Ҫамрӑкраххисем авалхи ҫинчен калаҫнине ытлашши кӑмӑлласшӑнах мар, аслӑраххисем вара ҫамрӑксем иртнине пӗлменшӗн, пӗлме тӑрӑшманшӑн пӑшӑрханаҫҫӗ. Тархаҫ, витрассипе пӗлесшӗн-и мар вӗт-ха ҫамрӑкӗсем тата? Эпир вара вӗсене вӑйпах каялла ҫаврӑнтарса пӑхтарасшӑн. Ара, иртнисӗр малашлӑх ҫук тетпӗр, калӑр-ха тархасшӑн, тен, кӑштах провокациллӗрех ыйту парам сире, тен, ҫамрӑксен пуҫӗсене аваллӑх темипе тултармалла та мар пирӗн паян? Унсӑрӑн та аванах пурӑнаҫҫӗ вӗт-ха. Ленин камне пӗлмеҫҫӗ, анчах та вӗсем тутлӑ ҫиеҫҫӗ, хитре тумланаҫҫӗ, кирлӗ-и аваллӑха пӗлме Николай Михайлович? Кунта мӗн каламалла-мӗн? ҫак малтан эсӗ каланӑ ыйту ҫине юлашки вӑхӑтра мӗнле событи пулни ҫинчен те нумаях пулмасть эпир хамӑрӑн лавккара Кӑмаша лавккинче те ӗмӗрӗнче тӳлӗнех каласан паллӑ турӑмӑр СССР музейӗ вунӑ ҫул тултарнине ку чӑрах тӗкленӗшӗн пысӑк событи те эпир ӗнтӗ вара ҫав кунах эпир алӑ пусрӑмӑр ӗнтӗ ку Шупашкарта вырнаҫнӑ компание мир экскурсий компанипе договор вара пирӗн пата вӗсене вӗсем туристсене нумай-нумай илсе килсе кӑтартасшӑн. Израиль кӗрсе карӑр маларах чупса карӑр. Ҫавах та аваллӑха пӗлни, вӗрентни кирлӗ тейӗпӗр. Ага вӗт. Володя кирлӗ-и сан шутпа? Питӗ кирлӗ. Мӗншӗн тесессӗн атте-анне пурнӑҫӗ вӗсем мӗнле пурӑннине пӗлмесӗр ҫамрӑксем пурнӑҫа пурӑнма пӗлмеҫҫӗ. Калӑпӑр, ҫын вӗт-ха, ҫамрӑксем вӑл тутар пек е вырӑс пек пурӑнсан аташтарайма пултарать. Вырӑссем пачах та урӑхла япала тума пултараҫҫӗ. Атте-анне пурӑннӑ пек пулсассӑн эпир кулӑш ҫынни пулмастпӑр. Тӗнчене тухма пултаратпӑр. Нихҫан та вилместпӗр, нихҫан та пӗтместпӗр. Николай Михайлович эсир ӗҫсӗр тесе калама пуҫларӑр та кунта ӗнтӗ калаҫу пырать тӗрӗссипе каласа хӑваратпӑр. Шупашкарта Николай Адёрӑн хӑй йӗркеленӗ Сделано в СССР тӗрӗскала билетне Сделано в СССР ятлӑ музей ӗҫлет. Тӗлӗнмелле музей, тӑванӑмӑрсем! Эпӗ ӑнсӑртран тенӗ пек лекрӗм. Тахҫанах каясшӑнччӗ, анчах та ӑнсӑртран кӗрсе тухмалла пулчӗ. Ҫӑвар карса пӑхса ҫӳрерӗм. Николай Михайлович, миҫе пӳлӗм унта сирӗн? Пӳлӗмӗсем кунта нумай. Кунта ҫакӑн пек калаҫӑва пуҫламалла пуль ӗнтӗ. Пинте тӑхӑрҫӗр тӑхӑрӑн тӑххӑрмӗш ҫулта эпир, Кӑмашасем, хамӑр ял ҫыннисем, ман патра хулара пуҫтарӑнса йышӑнтӑмӑр. Тӑватпӑр-ха тесе халӑх музейӗ ялта. Вара ҫак сразу пулмарӗ ӗнтӗ вӑл, анчах тепӗр икӗ пин вунпӗрмӗш ҫулта социаллӑ культурный центр пулнӑ хыҫҫӑн ҫак экспонатсене пухса халӑхра пуҫтарса турӑмӑр музей. Вӑл музей ӗҫлерӗ унта пирӗн халӑх музейӗ пулчӗ ӗнтӗ. Ӗҫлерӗ вӑл сакӑр ҫул. Вара пирӗн ҫак ӑна чарма чарма тиврӗ. Вара ҫак музей хуна кунта хулана илсе килтӗмӗр те вара кунта вӑл сарӑлса кайрӗ. Вӑйлӑрах ӗнтӗ тата анлӑрах хапӑрн кунта. Лавкка ҫӳл тӑрринче вырнаҫнӑ пӳлӗмсене унта ҫав вырӑна майласа патӑмӑр та ҫак музей ӗҫлесе карӗ. Ҫамрӑксем пирки каласан, ҫамрӑксем те вӗсене явӑҫтармалла пирӗн, явӑҫтармалла. Кунта хӑваланипа, ятланипа ӗнтӗ пулмасть унта. Интерес памалла вӗсене. Вӗсем те кил музейсене пыраҫҫӗ те Тӗллене-тӗллене каяҫҫӗ. Пӗрле пулсан ашшӗ-амӑшӗпе вӑл тата интересрах. Школьниксем иккӗмӗш, виҫҫӗмӗш, тӑваттӑмӗш, пиллӗккӗмӗш класра вӗренекен ачасем пыраҫҫӗ те эпӗ вӗсене тем те ҫак эксплуатацие тыттарса чармастпӑр. Барабанпа та калаҫҫӗ, унта купӑспа те калаҫҫӗ, куна тытса пӑхаҫҫӗ, куна тытса пӑхаҫҫӗ. Мӗншӗн сделанывессӗр ку пек ят парасси? Камӑн пуҫне пырса кӗчӗ? Ку вӑл, эпир ҫаврӑнса ҫӳресе Хусана та кайса килтӗмӗр, Екатеринбурга та кайса килтӗмӗр ӗнтӗ. Вара ҫак еннелле тата сарас терӗпӗр. Ял музейӗ анчах мар, халӑх музейӗ анчах мар, вара ку пӗтӗм СССР вӗт пулнӑ вӑл, ҫав тери вӑйлӑ патшалӑх, ҫав тери вӑйлӑ патшалӑх. Вӑл эпир унта куртӑм, ҫак СССР вӑхӑтӗнче ҫуралса ҫитнӗ ҫынсем, пире вӑл ҫын турӗ тейӗпӗр ӗнтӗ, вара ҫак вӑл пирӗншӗн хаклӑ. Николай Михайлович, халӗ кӗске тӑхтав туса илетпӗр те малалла калаҫатпӑр. Хисеплӗ радио итлекенӗмӗрсем, эсир самана таппи кӑларӑм итлетӗр. Пирӗнпе ҫыхӑнмалли телефон ҫирӗм пӗрре вуннӑ алӑ. Наци радиовӗн студийӗнче Баян Николай Адер питӗ интереслӗ философ тесе калас килет ун пирки. Ҫавӑн пекех пирӗнпе пӗрле Владимир Галошев мультипликатор Мультфильмсем ӳкерет. Володя, кала-ха тархасшӑн, мультфильмсем ӳкерме пултаракансем пур-и вара пирӗн чӑвашра? Пирӗн халӑх сад йӗри талантлӑ телеканал килет. Ӗҫлеҫҫӗ. Калӑпӑр, Брио текен студи пур пирӗн Шупашкарта, упӑшкипе арӑмӗ. Вӗсем ачасене пӗчӗк ачасене явӑҫтараҫҫӗ, хӑйсем те ӳкереҫҫӗ. Вӗсен студийӗнче пулса курнӑччӗ. Пластилинпа та ӗҫлеҫҫӗ, ӳкерсе те ӗҫлеҫҫӗ. Нумай енлӗ лӗк-аватлӑ ачасем. Унтан Эпир ӗнтӗ ыйту ҫакӑн пек тӳрех ыйтас килет. Эпир ӗнтӗ яланах калатпӑр, вот чӑваш ачисене валли мультфильмсем ҫук тетпӗр. Ку Брио вара вырӑсла ӳкереҫҫӗ-ха чӑваш май? Вӗсем чӑваш темипе ӳкереҫҫӗ. Вырӑсла ӗнтӗ. Хӑйсем ӗнтӗ вырӑс ачисем вӗсем. Ашшӗпе амӑшсем чӑвашсемех пуль, ӑна тӗплӗнсем те каласа параймастӑп. Но вӗсем чӑваш темипе, ҫак чӑваш культурипе ӗҫлекеннисем. Унтан Володя тӑхта-ха, черете шӑнкӑрав килсе ҫитрӗ. Тархасшӑн, итлетпӗр сире. Хӑвӑрпа паллаштарӑр тӳрех. Тархасшӑн, итлетпӗр. Ку Роза Михайловна пуль те, сасси шел. Ыйтӑвӗ еплерех? Ҫапла. Ыйтӑвне итлесчӗ. А,

пуҫарӑвӗ мӗнле пулать, предприниматель чӑвашла мӗнле каламалла-на? Юрать Чиперилла. Ну, сирӗн пуҫару тухаймарӗ. Володя, мультфильмсем ҫинчене хытса пӗлес килет. Эсӗ хӑв енчен мӗнле мультфильмсем ӳкертӗн? Мӗнле маттур ача вӗт-ха эсӗ? Ну, ӗнтӗ хам сывлӑх пулнӑ май шкулта вӗрентмелли учрежденийӗ тӗрӗссипе каласан шкулта ӗҫлемерӗм шел пулин те. Калас килет, аслати ҫинчен, ар ҫурисем ҫинчен калаборӑсене мӗнле пӗтернӗ ҫӗр ҫинче унтан. Пӗтем ҫут ҫанталӑк пулӑмӗсем ӗнтӗ сан. Ҫут ҫанталӑк пулӑмӗсем кӑна мар, пирӗн халӑх чӑваш тӗнчи мӗнле пуҫланса кайнӑ, чӑваш халӑхӗ мӗнле аталанса кайнӑ, ҫаксем ҫинчен каласа паракан мультфильмсем те ман. Унта сан чӑвашлӑх пур пулин те. Паллах, чӑваш таса чӑвашсем ҫине каласа кӑтартакан мультфильмсем. Тӗслӗхрен, пӗрне, пӗр халапне ну, каласа парӑр пире тӑрӑх. Пихампар ҫинчен каласа кӑтартас килет. Вӑл питӗ интереслӗ миф. Калӑпӑр, вӑрманпа е хирпе пынӑ чухне тискер кашкӑрсем, чӗрчунсем тапӑнсассӑн пирӗн чӑваш каламалла пулнӑ. Пихампар хӑвӑн йытӑна хурчар тесе каламалла. Вара мӗн калӑпӑр обруч тесе каламалла пулин ӑна кашкӑр сӑнарӗ сиксе тухнӑ та ҫав тискер кашкӑрсене хӑваласа яма пултарнӑ унти ключевой сӑмах пехампар хӑвӑн йытӑна хучар ман шутпа ҫак ӑна кӗнекесенче каланӑ чӑваш туррисем тесе те, ман шутпа, вӗсем чӑваш туррисем мар, чӑваш пирӗн, чӑвашсем пирӗн пӗр турӑ кӑна, вӗсем пурнӑҫра хӑйсен пурнӑҫне ҫӑмӑллатмалли сунарсем вӗсем. Калӑпӑр, пӗр мӑлатукпа усӑ куратпӑр, мастерокпа усӑ куратпӑр, калӑпӑр, сверлопа, дрельбе усӑ куратпӑр. Ҫавӑн пекех хӑйсен пурнӑҫне ҫӑмӑллатмалли инструментсем тунӑ, капӑртти калӑпӑр, тискер кашкӑрсем, тен, хӳтӗлемелли инструмент пулнӑ. Аслати вӑл, калӑпӑр, ҫумӑрҫу таракан инструмент пулнӑ. Пӳлӗкҫӗ, калӑпӑр, йывӑр ҫын пулсассӑн, хӗрӗх чӗрнелле пулсассӑн ҫӑмӑлланма пулӑшакан сӑнар пулнӑ. Калӑпӑр, малтан халӑхсем пуҫтарӑнса пӗр ял е икӗ-виҫӗ ял пӗрле пуҫтарӑнса ҫав сӑнара туса хунӑ, этемсем, калӑпӑр ӗнтӗ, Туррӑн ывӑлӗсемпе хӗрӗсем пулнӑран Турӑ пекех хӑват пур, Туррӑнни пекех хӑват пур этемсен. хӑйсен хӑватне малтан пӗрле пуҫтарӑнса ҫак сӑнара панӑ, Карамай кирлӗ чухне ҫав ключевой сӑмахне каласа калӑпӑр, пихампар хӑвӑн йытӑна хурчар тенӗ пек. Ҫав сӑнар вара вӗсене кулленхи пурнӑҫа пулӑшнӑ. Эсӗ куна ӗнтӗ кур халӗ, мультфильма наука тӗлӗшӗнчен те питӗ лайӑх ӑнлантарса пама пултаратӑн, маттур. Ман тухнӑ кӗнекере ҫавӑн ҫине каласа кӑтартнисем пур, ман халӑх калавӗшӗн кӑна мар, Хамӑн шухӑшлава та ҫакӑнта хурса хӑварнӑ. Миҫе мультфильм ӳкертӗн, тӳрех кала. Тӳрех калаймастӑп, калӑпӑр, пӗрре иккӗшӗн пек вуннӑ тесе пӗр алли ытла пуль. Мӗншӗн тесессӗн. Ӑҫта тупма пулать вӗсене радиоинтернет уй-хирӗнчен, мӗнле, уҫлӑхӗнче, манӑн канал пур, Владимир Галошев ятлӑ, унта кӗрсе курма пулать. Алла ытла, калӑпӑр, малтан пӗр вунӑ ҫул калла Вӑтӑр виҫӗ анимаци фильмӗ хатӗрленӗ пулсассӑн халь нумайӑшне ҫӗнетрӗм. Ҫӗнӗ мультфильмсем туса хатӗрлерӗм, ҫавӑнпа пӗр алла ытла тесе калама шутламан виҫӗ иккенне. Вӗсене шкул программине Шкул программи те усӑ курма юрать, кирлӗ усӑ курмалла тесе вӗсене министерство образовани пенӗ Гриф панӑччӗ, усӑ курма юрать, усӑ курмалла тесе. Кӗртмелле вӗсене, паллах, вӗрентӳ программине. Я пӗлтӗр хам филолог пулнӑ май манӑн, калӑпӑр, пӗрле вӗреннӗ хӗрсем, ӗҫлекетсем учитель пулса ӗҫлеҫҫӗ шкулта. Вӗсем манӑн япаласемпе усӑ кураҫҫӗ. Мана вӗсем каланӑччӗ, малтанах хӗрех минутлӑх тунӑччӗ мультфильмсене. Ҫак пӗтӗмӗшлне пӗрлештерсе. Пире кун пек меллех мар. Пӗчӗккӗн-пӗчӗккӗн, калӑпӑр, хӗвел ҫинчен, пӳлӗхҫӗ ҫинчен. Миҫе минут ҫирӗм? Икшер минут, виҫшер минут вӗсем пӗчӗккӗ кӑна. Калӑпӑр, вӑтӑр-виҫӗ пайран тӑнӑ пуласшӑн икшер-виҫшер минутпа. Халӗ ӗнтӗ тата калӑпӑр пиллӗк, ҫиччӗ, сакӑр минут ҫинчен, минут таран Мушинчен мӑшӑр калӑпӑр хӗрлӗ ӗне ҫинчен каласа кӑтартса мучирӗм. Ҫиччӗ. Николай Михайлович Володя, манӑн ҫак аваллӑхах тавӑрас килет сире. Чӑннипех те упранса юлнӑ вӗт-ха вӗсем. Чылай япала ятсенче, урам, ҫырма, ял ячӗсенче ха вӗт-ха ҫак аваллӑх. Вӑт, Николай Михайлович, эсир каласа панӑччӗ сирӗн эсир сӑмах май Тури Кӑмашка ялӗнчен, Кӑмаша ялӗ. Кӑмаша ялӗнчен. Вара унта манах ҫырми тенӗччӗ эсӗ. Пур, пур. Эп унччен ак ҫакне каласшӑнччӗ, халь мифтенӗр ӗнтӗ. Эпӗ виҫҫӗмӗш-тӑваттӑмӗш класра вӗреннӗ чухнех, вӗреннӗ чухнех илтнӗччӗ. Вулама вуламан пулать-и? Ну, пур, вуласа та илнӗ пулӗ ҫак чӑваш Халӑхӗн ачи чӑваш ачи вӑрманта пӗтсе кайса выҫлӑхпа выртса-нӳссе вилес патне ҫитнӗ ӗнтӗ вара ҫавне Кашкӑрави хӑйӗн чӗччипе ӗмӗртсе чӑваш ачине ҫӑлса чӑваш халӑхне ҫӑлса хӑварнӑ тени илтчӗ ҫавне мӗн пӗчӗкрен ҫавне пӗлет ӗнтӗ вӑт ман куҫра вӑл халӗ ӑна ҫак легенда та нихӑҫан те тупаймарӑм пӑхма шыраман ӗнтӗ тепри халӗ эсӗ калашле ӗнтӗ. Ну кашкӑр сӑнарӗ ахальтен мар пирӗн вӑл чӑваш историйӗнче. вара эпӗ ҫав кашкӑр сӑнарине хамӑр ял гербне те кӗртрӗмӗр. Герб, ял гербӗнче вӑл пур ӗнтӗ ӑна. Манах ҫинчен каласа парап-ха. Манах ҫинчен каласа парап ӗнтӗ. Чӑнах та пирӗн вӑрманта, сӗм вӑрманта тарӑн ҫырмасем пур. Унта манах ҫырмисем пур. Чӑн та темиҫе ҫырма та пур. Эпир та пӗчӗк чухне кайса курман. Ну, илтнӗ унта хура хресчен влаҫ ҫитӗнеҫҫӗ тесе ӗнтӗ. Вара ҫав манаха пирӗн ҫӑва ҫинче пин ял ҫыннисем пек пинле тӑхӑршар вӑтӑр пилӗккӗмӗш ҫулта пытарнӑ. Хрест лартнӑ, унта хурнӑ ҫине ҫырса та ҫапнӑ. здесь жил под землей монах Макари в 1935 году, ҫынна ӗнтӗ пытарнӑ тесе. Эпир пӗлмен ӑна, анчах та пирӗн ял халӑхӗ ӑна хисеплесе манаха ӗнтӗ ҫӗнӗ хрест туса лартрӗҫ, укҫа пуҫтарса ӗнтӗ картишсене илемлетсе пырса ӗнтӗ вара икӗ ҫул каялла кӗтме ҫӗтрен ман пата шӑнкӑравларӗҫ пӗр арҫын Николай Алексеевич Осипов Большая Ирква ялта Елчӗк районӗнче Николай Михайлович чӑвашла калаҫҫӗ ман палӑк. Эпир, наверное, тет, сирӗн тет тупман, тупӑнман манахӑн тӑванӗсем пулатпӑр пулин те, эпир тӗлӗнсе каларӑмӑр. Сакӑр вунӑ ҫул иртсен тӑванӗсем тупӑнчӗҫ. Вара пӗсен чӗнсе каларӑм, килӗр пирӗн яла терӗм, кӑтартатпӑр вӑл пытарнӑ вырӑна та, тата ҫӗр айӗнче чавса тунӑ мен ну вӗсем кӗлтумалли пӳлӗмсене те терӗм те ҫӗрӳсене терӗм те ҫитрӗҫ виҫӗ машина барсан мен икӗ ҫул каялла шӑпталӑп икҫӗр ҫирӗм иккӗмӗш июньте ӗнтӗ вара вӗсене унта илсе карӑмӑр тӗлӗнчӗҫ питӗ хӗпӗртерӗҫ вӑсан чӑнах та тӑпан тупӑннӑшӑн тесе ӗнтӗ вара тӗрле-тӗрле мен япалсем историсем ҫинчен каласа кӑтартрӗҫ вӑл манах макар-и мӗн пӗчкерех сӑмсуккӑр пулнӑ

Эпир икӗ вилмӗш ҫултах проект туса хатӗрленӗччӗ. Ялта ҫак программӑпа храм часовня тӑватпӑр те вӑл пулмарӗ пирӗн. Хусан килчӗҫ те пире тепӗр хут ҫак шухӑшсене вӗсене вӑратрӗҫ. Халӗ унта чиркӳ турӑмӑр. Пӗчӗк чиркӳ. Ҫаксем пулӑшнипе. Йӗркера тертлекенӗмӗрсем, эпӗ яланах ҫапла калатӑп, самана таппи кӑларӑма, ахаль ҫынсене ахаль калаҫу, ҫакӑн пек ыйтса пӗлсе ларма чӗнместпӗр. Пирӗн самана таппи кӑларӑма чӑннипех те ҫак студие чӑваш тӗнчин пултаруллӑ, мал шухӑшлӑ, ҫавӑн пек идейӑллӑ арӗсене ытларах чӗнме тӑрӑшатӑп эпӗ. Мӗншӗн тесен кунта пытармалла мар ӗнтӗ. Темле пулсан та маншӑн вӑл арҫын вӑйлӑрах, арҫын хӑватлӑрах пулмалла пек ӗнтӗ. Хӗрарӑмӑн ӑна итлемелле ҫакӑн пекрех туйӑм ман. Хӗрарӑм эпир шута тӗрӗсех те пырать. Вара эсир чӑннипех те ҫавӑн пек курӑр-ха. Эпир ӗнтӗ мӗн чухлӗ калапӑр. Вӑл чӑвашлӑх пӗтет тепӗр аха вӗт-ха. Ну чӑвашлӑхне пӗтмеме памалла мар тесен акӑ мӗн тумалла, акӑ мультфильмсем ӗлкӗрмелле. Ҫакна Владимир Галошев тӑвать те пирӗн, ӳкерет вӑл. Ку кӑна мар вӗт-ха. Хӑйне валли вӑл камера илчӗ, хӑй укҫипе ҫапла вӗт-ха. Хӑй сценарисем ҫырать, хӑй ӳкерет, хӑй монтаж. Пӗтӗмпех хӑв тӑватӑн вӗт-ха ҫапла. Эсӗ хам тӑватӑп. Ҫын мӗнле калаҫса. Лучший твой помощник это ты сам тесе. Ҫемьере вӑрҫмаҫҫӗ-и? Мӗн тусанаран Ҫемьере тесе? ӑнланаҫҫӗ. Кунта тем малтанах мӑшӑр пирки каласа хурас пулать. Мана вӑл ӑнланать. Ман темӑна ӗнтӗ вӑл ӑнлансах переймест, мӗн вӑй ҫитнин таран паллах пулӑшать. Ачасем, ман калӑпӑр хӗрача театральнӑй художнике вӗренсе тухрӗ. Мана хӑй пуххинче пулӑшатчӗ Шупашкарта пурӑннӑ чухне. Эскизсем туса памалла пуласшӑн е поправка тумалла, калӑпӑр, фотошоппа туса памалла. Мана туса паратчӗ, пулӑшатчӗ. Халь, шел пулин те, Мускавра. Халӗ ӗнтӗ консультаци, консультант пек мана пулнӑ. Суймастӑн, хам та ҫирӗплетме пултаратӑп. Чӑннипех те питӗ кӑмӑллӑ ҫемье. Николай Михалкин та кур-ха, мӑшӑрӗ те пулӑшать, ачисем те пулӑшаҫҫӗ. Ҫаптараҫҫӗ компьютерпа. Ҫапла, кунтанхи пулӑшу кирлӗ. Ҫав Сделан новосер текен музее манӑн тӗрӗссипе радио текенсене кашнине кайса курӑр-ха тесе калас килет. Мӗншӗн тесен унта вӑл тӗрӗссипе бизнес-проект мар вӑл унта. Николай Михайлович, экспоначӗсене хӑвӑр укҫапах туянатпӑр-и-ха? Пирӗн унта, ну, тӑхӑр вунпилӗк процент евӗр укҫаллах илетпӗр, тӗрӗссипе каласан. Ҫынсем илсе пыраҫҫӗ те вара хӑть ҫул укҫи пултӑр, тӳлевлӗ пултӑр вӗсен, ҫав паратпӑр, мӗн чухлӗ паратпӑр, ну, пӗр пил-ултӑ проценчӗ хӑйӗн кӑмӑлӗсемпех пырса параҫҫӗ. Ман укҫа кирлӗ мар теҫҫӗ, виҫ ҫак япала сыхланса юлтӑр, ӗмӗрлӗхех сирӗн патра пултӑр теҫҫӗ ӗнтӗ. Николай Михальсесӗр укҫалла илеттӗр-ха, вӑт итлеймерӗм. Арпатра ӗнтӗ, эпӗ халӗ ӗнтӗ Чӑваш Республикинчи профессионаллӑ писательсен союзӗн ертӳҫи пулатӑп, ҫавӑнпа мана ӗнтӗ Арпатра сутса тӑраҫҫӗ унта икӗ арҫын, Ҫеҫпӗл Мишши, ҫавӑн пек статуэткисем, бюсчӗсем, Ҫеҫпӗл Мишшин, Яковлевӑн, Чапаевӑн пур. Эпӗ та кусене ӑҫтан илсе тухаттӑр-ха тем, ӑҫтан туматтӑр эсир тем, Мана парса ярар-ха теп, пирӗн союзӑн вот э, офисне музей лартса хуратпӑр теп. Ҫырса хуратпӑр камӑн парнеленине. Ҫук, укҫасӑр памарӗҫ. Вара сире укҫасӑр паракансем тупӑнаҫҫӗ-и? Паракансем пур. Пур. Нумаях мар эп те ӑнланатӑп, ку кӑнтӑр пасарне ҫӳрӗ килет, пиҫе унта вӗт карчӑк-кӗрчӗк кунта тем тиесе тухать те вӗсем унта ахальтен уҫӑлма тухман, хотя бы пӗр тенкӗ ҫирӗн тенкӗ, ҫӗр тенкӗ ҫантӑк ӗҫлесе илесшӗн ӗнтӗ, анчах кунта акӑ Роза Михайловна каларӗ ӗнтӗ пурӑнма йывӑр тесе, ҫак йывӑр пурнӑҫ вӗсене те унтах хӑвалать. Аваллӑх пирки тата мӗн каласшӑн ӗнтӗ халь пирӗн Тури Кӑмаша ялӗн историйӗ ҫинче, эпӗ ҫак документсене, архив докуменчӗсене тӗрлӗ-тӗрлӗ документсем шыраса кӑлартӑмӑр, икӗ томлӑ истори, страница истории Верхней Кумашки тесен те, каждый кӗрекере икҫӗшер страница, тӑватҫӗршер паллӑ фотографи сӑну кӳрсетсем ӗнтӗ. Икӗ томлӑ кӗнеке вара ҫак историне пӗр сыхласа хӑварса, сыхласа хӑварса тата пуха-пуха пырса ҫӗм пек упраса хӑвармалла ӗнтӗ. Ак халь паян те кунтах ман умрах пулса илсе килтӗм те калавсемпе сӑвӑсем, хам ручкӑпа ҫырнӑ-мӗнет, ӑна ҫырнӑ, Утмӑл ҫул каялла Вӑлта истори документ Улттӑмӗш класра ҫырнӑ ӗнтӗ калавсемпе сӑвӑсем. Маттур, истори. Ну, Николай Михайлович, хӑвӑра ӗнтӗ сире, тен, лайӑхах мар та кун пирки калама, ҫавах та манӑн каламаллах. Мӗншӗн тесен сирӗн пек арсем чӑвашсем хушшинче сахал тесе калас килет. Пӗлетӗр-и, хисеплӗ радиотехномӗрсем, Николай Михайлович хӑй вӑхӑтӗнче ҫак Ҫӗмӗрле районӗнчи Тури Кӑмаша ялӗнче Колхоз йӗркелесен халӑх пулӑшнӑ-ха паллах-ха вӗт, ҫӗрне илнӗ. Унта эсир мӗн-тӗрлӗ масарӗнчен пуҫласа масарне кӗртнӗ, унта вӑрманне лартнӑ. Тата мӗн тунӑ? Аса илтерӗр-ха, эп манса курӑр. Ача кӑлармалларах каларӑм. Ҫакӑнта хапӑл ял йышӗсенче хам пата Шупашкарта Мария фирма предприятинче пуҫтарса пуху туса ирттертӗмӗр. Вара эпир унта йышӑнтӑмӑр. Программа, хӗрӗхи пунктран тӑракан программа та пурте-пурте ҫыртӑмӑр. Пӗрре икӗ вӗҫҫӗ. Сӑмахран, шкул уҫмалла терӗмӗр. Вара эпӗрчченех та уҫрӑмӑр ҫав шкула. Икӗ вилмест ҫулта икӗ ҫул ӗҫлерӗ вӑл шкул, потому что мӗншӗн тесен ачасен кӳрши-яла ҫӳремеллеччӗ. Хӗлле те, ҫулла та, мӗнле те вара уҫрӑмӑр. Калерӗмӗр школа, мӗн школа ҫӳремен автобуссем пулчӗҫ те, ӑна хупрӗҫ ӗнтӗ, ӑна та турӑмӑр ӗнтӗ. Тата туса лартрӑмӑр ӗнтӗ, хурал пӳрчӗ. вырӑн ҫук-и ку ӗнтӗ, ку ӗлӗкхи артиллеропа хупи ҫӗрсе кайса вара Турмӑш социально-культурный центр виҫӗ хутлӑ кирпӗчрен газ та кӗртрӗмӗр, шывӗ те пурӑнтӑ, пурте пур, пурте пур ӗнтӗ. Ҫантах йӗркелерӗмӗр. Пӗсеренке ҫамралӑхне те, ачи-пӑчине те, ваттисене те условисем туса панӑ. Хӑйне евӗр культура центрӗ вӑл халь те пур сирӗн, ахаль-и-ха? Вӑл пур, халь те ирех-лӗн ларать. Анчах та пирӗн каларӑм ӗнтӗ икӗ ҫул каялла хупма тиврӗ. Район пуҫлӑхӗсем пире вӑл культурӑн сӗтӗ кирлӗ мар терӗҫ. Мӗншӗн тесен пирӗн пушӑ ларакан клубсем татах та нумай терӗҫ. Вӑл мана ҫав тери кӳрентерет ӗнтӗ. Ял халӑх питӗ тӗрӗс мар, паллах. Ял халӑхӗ хупнӑ япаласене те хӑйсен вӑйӗпе, вӑтлӑ вӑрнар районӗнчи пуканкассисем библиотекине, клубне хӑйсен вӑйӗпе вӗт-ха хупнӑ япалана уҫрӗҫ, тупса тӑрраҫҫӗ, йӗрке турӗҫ, костюмӗсене туянчӗҫ пӗтӗмпех. Ҫавӑнпа Халӑх пирӗн пурӑнасшӑн, лайӑх пурӑнасшӑн, Ахаветка. Мӗншӗн ҫавна пурчӑкне те хуҫасем мӑлланасшӑнах мар, тӗлӗнмелле. Вӑл хуҫасене улӑштармалла, киввисене ҫӗннисемпе. Аха. Хисеплӗ радиотӗлӗкенӗмӗрсем, ӗҫтешӗмсем, халӗ кӗске тӑхтав туса илетпӗр те калаҫӑва малалла тӑсатпӑр.

чунтан аслӑрах радиоиздевенсем валли. Тепре терӗ. Хисеплӗ радиотекенӗмӗрсем, эсир самана таппи кӑларӑм итлетӗр. Паян наци радиоӗн студийӗнче Владимир Галошев, Николай Адюр, тӗлӗнмелле маттур чӑваш арӗсем вӗсем. Эпир ӗнтӗ паян аваллӑх ҫинчен калаҫӑпӑр, эпир паян ӗҫсӗр вӑхӑтне таврӑнтӑмӑр. Николай Михайловичӑн сделанов ӗҫсӗр музейне кайса курӑр тесе каласшӑн. Сӑмах май, Николай Михайлович ӑҫта вӑл сирӗн вырнаҫнӑ? каласа. Ӗнтӗ ҫул-йӗрӗнче курӑнса ларать кӑмаша лавкки тесе ҫырнӑ унта. Халӗ мӗн каласшӑн унта, ҫак музейра пирӗн виҫӗ музей. Хула музейӗ, Шупашкар хули музейӗ, Совет тапхӑрӗнчи япаласен музейӗ тата ял музейӗ. Тата эпир халь ӗнтӗ хатӗрленӗ проҫатпӑр ӗнтӗ шкул музейӗ тесе. Мӗншӗн тесен, акӑ, ҫынсем каланӑ илтсен те нумай шкулсем ху пулчӗҫ ҫавсене асӑнса. Шкул совет влаҫӗ вӑхӑтӗнче пире мӗнле вӗрентнӗ, шкулта тӗплӗн пӗтӗм экспонатсене тытса пӑхма май пулатчӗ, ҫавсене ӗҫ пуҫтарса шкул музейӗ хатӗрлетпӗр, Совет шкулӗн музейӗ тесе. Ҫавӑнпа халь ӗнтӗ сирӗнте чӗнсе калас килет разведчикӗсене, е камӑн килте сыхланса хӑварнӑ шкулта вӗреннӗ япаласем, тен, чернилица пур унта, кивӗ портфель, может быть, пур, глобус та пулма пултарать унта, шӑнкӑравӗ темскер, ҫӗрсене, пожалуйста, тархасшӑ, может быть, хотя камӑн парта та пур унта, или Чи интересли, Николай Михайлович, мана мӗн килӗшрӗ, мана мӗн килӗшрӗ, пӗлетӗр-и, унта ӗҫлеҫҫӗ. Эпӗ ӗнтӗ музея кӗтӗм те Володей пулса курнӑ унта ахальтен. Ку кукла сехет. Я заводите, Николаевич, кук-кук-кук-кук ӗҫлекен, яваплӑ ӗҫлекен патефонсем унта сирӗн ҫакӑн пеках вӗт. Ӗлӗкхи авалхи япаласем, вӑрҫӑ вӑхӑтӗнчисем, тӗрӗссипе унта чӑннипех те ӗҫсӗр вӑхӑтӗнчи пӗтӗм истори. Унта пӗрре кӗрсен кунӗпе тухмасан та пултараттӑр ҫавӑнта. Йӗркеллӗ экскурсовод пулсан Ҫакӑн пек эц паратсем бар, ачасене унта йыхӑраҫҫӗ, эх, вара кӗжлетсе чупса пыраҫҫӗ, ҫаптараҫҫӗ, куккук, тепре ярӑхать-иҫ, тепре ярӑхать-иҫ. Тӗлӗнеҫҫӗ ҫавӑн пек япала пуррисенче. Вӗсемпе парнесем-и параттӑр-ха тата вӗсене? Володя, темле пулсан та, темле пулсан та аваллӑх тепӗр-аха вӗт-ха. Республика, Чӑваш Республики, Чӑваш тӗнчи питӗ нумай юмах халап ҫӳрет пирӗн Чӑваш Республики ҫинчен те. Вӑтипе сӑмах май, Ман пуҫра вӑл ҫын пек халапсем. Муркаш районӗнчи Чанӑш ялӗ пур. Унта иккӗмӗш Екатерина Кӗтерне патша иртсе кайнӑ чухне ӗнтӗ вӑл ҫак Чанӑш ялӗ патӗнче иртсе кайнӑ чухне хресченсене курать уйра, анашӑн сыпӑк сунасшӑн пулать пулӗ ӗнтӗ. Вара анма тӑрать те урине ярса пусать кӑна ҫӗрсене, шӑши чупса иртет. Ку ӗнтӗ хӑранипе чиямыш тет. Ҫакӑ иккен ҫак Чамӑш ялӗ, ҫак чья мыш сӑмахран пуҫланса кайнӑ тесе ӑнлантарни те пур. Тӗрӗс-тӗрӗс мар-и пӗлмест паллах. Сан вара мӗнле халап тӳрех ҫакӑн пек самантра аса килет? Пирӗн каларӑмӑрча чӑвашсем эпир ҫав тери пуян культурӑллӑ халӑх, пуян историллӗ халӑх эпир. Пирӗн тӗнчемле пуҫланса кайни, ҫут тӗнчемлӗ пуҫланса кайни ҫинчен, этемлӗ пуҫланса кайни ҫинчен калӑртатакан юмахсем мифсем пур, калӑпӑш ҫакӑн пекки. Турӑ ӗмӗр пӗлӗчӗ тет, ҫӗр ҫинчи чӗрӗ чунсене. Кушакран ытат тет. Мана ҫич-сакӑр ҫул, вунӑ ҫул пурӑнсам та ҫитет, кӑмака ҫинче выртса уна сырла тет, унтан йытта калать, сана тет, нумайрах кирлӗ пуль, мана пӗрмай йытӑ пурнӑҫӗ, пӗрмай вӗрмелле, Пӗр кун пилӗк ҫул ҫитет мана вӗсем калатать. Лашана калатать, эс пысӑк чӗрчун, сана нумай кирлӗ пуль. Пӗрмай лав туртмалла, пӗрмай мана шӑпӑрккапа кӗнӗ ҫампа пӗр ҫирӗм вӑтӑр ҫул ҫитет пуль мана тесе калатать. Сахалтарах та пулма пуласран киреместӗп тесе калатать упӑте. Эп хисепсӗр, мана пӗр вуннӑ вун иккӗ ҫитет тесе каларӗ тет. Эк, вӗсем мӗне Пӗри те ҫын пек нумай пурӑнасшӑн мар тесе тӗлленчӗ тет Турӑ. Вара этеме тӗлне этеме чӗре чикнӗ пулин те, этем, эс хавшакрах Игурова кӑна, тен, сана нумай кил мар. Ҫук мана сахал курӑм пулнӑ ҫирӗм пилӗк ҫирӗм ҫул сахал. Мана кушаккӑнне те парӑр, липтӗне те парӑр, лашане те пурне те илӗртсе кӑларать тет. Апла пулса ҫын пек пултӑр. Чи малтан пӗчӗккӗлле чухне Тӑккара ачашланса пурӑнмалла пултӑр, кайран лаша пек вӑйлӑ ӗҫлесе ывӑнмалла пултӑр, кайран йытӑ пек канӑҫсӑр пурнӑҫпа пурӑнмалла пултӑр, кайран упӑтенет вара сана, пурне те сана пултӑр, тесе эпӗ вӑл этем тесе каларӗ тесе савӑнтип этем. Курха интереслӗ халап ҫапла-и? Юмахсем, паллах, нумайӑлсем, каласа та пӗтерме ҫук. Ҫавӑнпа вӗсене пирӗн мультфильмсем ҫине куҫармалла. Мӗншӗн тесессӗн Халь сӑмах вӗҫне каласа кӗнеке ҫинче вуласа ҫынна ун пек хавхалантарма йывӑртарах. А мультфильм шайне кӑларсассӑн, калӑпӑр, кино шайне кӑларсассӑн, вӑл халӑх патне ҫитет те пирӗн мухтанмалли япалсем ҫав тери нумай. Калӑпӑр, чӑваш ачи-куна курсассӑн чӑваш историйӗсене каласа кӑтартаканни, калӑпӑр, юмах мӗне чӑваш этемӗ мӗне пуҫланса кайни ҫинчен, кӗвӗ-ҫемӗ мӗнле пуҫланса кайни ҫинчен каласа кӑтартассӑн чӑваш мухтанма пултартӑр вӑл. эпир иккен ытти халӑхсемпе танлаштарсассӑн айванрах е начартарах кӑна мар, эпир чаплӑ халӑх иккен тесе шутлама пултартар вӑл этем. Калӑпӑр, кӗвӗ-ҫемӗ мӗнле вӑл-ха ҫӗр ҫине килнӗ? Ҫак тӗнче пуҫламӑшӗнче ӗнтӗ Турӑ ҫӗр ҫине кӗвӗ-ҫемӗ пӑрахса пачӗ-тет. Чи малтан ҫак вырӑна этем ҫитрӗ-и те пӑхатӑп, вӑл ҫав тери илемлӗ япала, ҫав тери киленӗҫлӗ япала иккен. Вара вӑл ҫак кӗвӗҫӗмӗн куписне выртрӗчӗ те «Манӑн! Пурте манӑн! Никама та памастӑп! Пурте манӑн!» тесе каларӗ тет. Хӑш-пӗр кӗвӗҫӗми айккине сирпӗнсе карчӗ те вӑсене кайӑксем илме пултарчӗҫ тет. Чӗрчунсем, калӑпӑр, тӑватуннӑ уран ҫӳрекен чӗрчунсем кӑш каярах юлса килчӗҫ те кӗвӗҫем вӗсерех юлчӗҫ те вӗсем юрлама пӗлмеҫҫӗ. Да. Ҫапла питӗ интереслӗ. Хисеплӗ радиотекенӗмӗрсем, эсир самана таппи кӑларӑм итлетӗр. Пирӗн шӑнкӑравсене Эллада Данилова сасӑ режиссерӗ йышӑнать. Вӑл калать, хальлӗхе тӗрӗс хурав ҫук тет. Акӑ, тепӗр шӑнкӑрав килсе ҫитрӗ. Тархасшӑн, итлетпӗр сире, калаҫӑр, паллаштарӑр хӑвӑрпа. Ырӑ кун. Ырӑ, ырӑ сире те. Ырӑ кун.

Валерий Иванович, ыйтусене хурав кӗтетпӗр.

Володя, тӗрӗс хурапа тивӑлсан... Владимир Иванович, сан номерна питӗ лайӑх пӗлетӗп. Тӗрӗс каларӗ. Тӗрӗс каларӗ вӑл. Манӑн ӗҫне паллах пӗлет вӑл. Эппин, парне Салмина пулать радио районӗ. Полина Кирилловна, Полина Кирилловна мана вӗрентнӗ, манӑн учитель пулнӑ. Хисеплӗ радио итлекенӗмӗрсем, шел пулин те, предприниматель сӑмаха хальлӗхе тӗрӗс куҫарнисем ҫук, усламҫӑ, ӗҫлӗ ҫын теҫҫӗ. Анчах та, Николай Михайлович, вӑт хӑйӗн куҫарӑвӗ пур, эп кала, пӗлмеҫҫӗ вӗт-ха, теп, парнене параймастӑр никама, теп, пӗр ҫап халь. Хальлӗхе тӗрӗс хурав ҫук. Вӑхӑчӗ пур, тен, пӑхнӑ-и? подсказка пур. Просто кӗтсе илмелле те пулӗ. Хисеплӗ радиотелекенӗмӗрсем, паянхи тема пирӗн аваллӑх, ӗсӗр вӑхӑтне таврӑнас килет-и, мӗн килӗшет-и, мӗн килӗшет-ши ун чухне, вот ҫакӑн ҫинчен калаҫатпӑр, Володя. Николай Михайлович, калӑр-ха, тархасшӑн, тем пек пысӑк Проектсем сирӗн тӗрӗссипе, анчах та пур чухне те, ну, ҫемье кӑна мар, пулӑшакансем пур-и? Влаҫсем, влаҫрисем, ертӳҫӗсем ӑнланаҫҫӗ-и? Кун пирки мӗн яваплать ӗнтӗ ҫак предпринимательсем? Предприниматель пирки, может быть, пӗлтерес те пуль хамӑн куҫару сӑмахне. Предприниматель ман шутпа вӑл хӑтланчӑк. Хӑтланчӑк. Пайтаҫӑ вӑл кооператорсем, усламҫӑ вӑл купецсем тейпӗр ӗнтӗ. Ӗҫҫынни вӑл, трудовой человек ӗнтӗ, вӑл хӑтланчӑк. Эпир хӑтланатпӑр. Лидиван та хӑтланать, куна туса пӑхать, куна туса пӑхать. Эпир ку чух рискуем, хӑтланатпӑр. А пулӑшас тенипе ӗнтӗ ҫак чи малтан тӑпрунӑм ҫулсенче пӗр ӗнтӗ пуҫтарӑпӑр ӗҫлеме. Николай Васильевич Федоров пӗрмӗш президент пире предпринимательсене чыслатчӗ, калаҫатчӗ, тӗл пулатчӗ, пыратчӗ пирӗн пата. Пирӗн фирма Мария фирма фабрикине те пырса тӗлӗнтерсе алӑ парса тӑсса пире хавхалантарчӗ. Халӗ ун пек япаласем пӗттрӗҫ. Пире шутлаҫҫӗ те, предпринимательсем вӑй илчӗҫ. Айта ӗҫлеччӗр сан тесе ӗнтӗ. Николай Михайлович, эпӗ астӑвас, Николай Васильевич Федоров каланӑччӗ вӗт-ха, побольше бы нам таких Тубалкиных тесе ҫапла вӗт, сирӗн тахӑш кӗнекере вуланӑччӗ эпӗ. Вӑл тӗлӗнте чӗкӗнес сӑмах Эсир ӑна хӑвӑрӑн тӑван Ҫӗмӗрле районне илсе кайса кӑтартнӑ эппин? Унта мар, ак ку фирма мари пулса сӗтел-пукан фабрики кӑларакан фабрикӑра пулса унта, чӑн та пулса ӗнтӗ вӑл. Ҫав та халь миф тенӗрен ӗнтӗ. Пирӗн нумайрах калаҫмалла, халь паянти тема ҫав ӗнтӗ. Паянхи пурнӑҫ пирки, ыранхи ҫинчен, паянхи вӑхӑт ҫинчен мӗн ҫитме ҫунтӑр, мӗнлере кӑна аталантарса пымалла, вӑйлатмалла тесен те вӑл Пулнӑ ӗнтӗ вӑл, иртнӗ те ӗпӗрте вӑл та кирленчӗ, анчах те пирӗн паянхипе ҫынсене, ҫамрӑксене аталантарса, интерес парса туртмалла, малалла ыран пулать. Мӗн пулать вӑл, виҫмен-мӗн пулаҫҫӗ тесе ҫавӑн пирки ҫав тӗллевсем лартмаллах, халӑх умӗнче те, ҫамрӑксем умӗнче те пирӗн влаҫсемпе пӗрле. Курӑр-ха кунта мана сӗмес ҫырса янӑ. Ӗҫсӗр вӑхӑтӗнче, паллах, лайӑх теҫҫӗ. Вӑт медицина тӳлевсӗр Вӗреннӗ тӳлевсӗр теҫ, хваттерсем тӳлевсӗр панӑ теҫҫӗ. Чӑннипех те ӗнтӗ ҫапла вӗт-ха. Электричество, тӑватӑ бус пулнӑ, ҫавӑн пек вӑхӑт та пулнӑ-ши? Эпӗ ялта ҫуралса ӳснӗ, аннепем ик килех. Пурӑннӑ эпӗ питӗ пӗчӗк пӳртре. Кунта сӑн ӳкерчӗкӗсем, хам ӳкернӗ ӳкерчӗксем те пур ӗнтӗ. Ҫак Совет влаҫӗ вӑхӑтӗнче вӗрентнӗ мана ҫак тери пулӑшнӑ, хавхалантарнӑ. Йывӑр вӑхӑтра унта тӑрмаллисем те панӑ ӗнтӗ. Унсӑр пуҫне пире пӗрлештерсе вӑрмантан октябререн тухса пурӑнакан пионерсем пулнӑ. Мӗнле-мӗнле тӗрлӗ мероприятисем ирттеретчӗҫ унта. Ҫӗнӗ ҫул елкисем, эмене ҫӑра хаҫачӗсем кӑлараттӑмӑрччӗ ӗнтӗ. Пирӗн кӑшт, може, выҫӑллах пулман-и пӗр? Хапӑр хӑтар пулсан та ӗнтӗ. Может, тӑхӑнмаллисем япӑхрах пулнӑ ӗнтӗ, анчах текен ӗмӗтсем ҫав тери пысӑкчӗ. Эпӗ шутлама пултарнӑ-ха, ҫитӗнеп, ҫитӗнеп те кайса килетӗп эп Владивостока, Калининграда кайса килеп тесе. Пирӗншӗн вӑл пӗртте йывӑр пулман. Лар та повеҫ ҫинӗ, билет ил те кай, сана никам та чармасть. Кӗтеҫҫӗ сана унта, ӗҫе вырнаҫтарма ӑпшӑ-ҫитнӗ параҫҫӗ, Карималлӑ Сейбекке параҫҫӗ, никам та унта чапкаласа ҫӳрмен ӗнтӗ. Родительсенчен тени чылайӑшӗ ҫав ӗҫсӗр вӑхӑтӗнче ҫуралнисем, ӗҫсӗр вӑхӑтӗнче ӳссе атакланнисем пуль ӗнтӗ эпир. Чӑваш патшалӑх университечӗнче вӗреннӗ чухне те хӗрӗх пилӗк тенкӗ стипендипе эпир мӗнле лайӑх пурӑнаттӑмӑр-че. Тӑвансене те пулӑшма ӗлкӗреттӗмӗр тӗк ҫав хакпа халӗ ҫав хӗр-хӗр хӑлтӑ-тенкӗ стипендипе, паллах, ним тума та майӗ ҫук тӗрӗссипе. Кунта ҫыраҫҫӗ вӑт, пыл, виҫӗ пилӗк тенкӗ пулнӑ теҫ. Бензин ултӑ хут пулнӑ. Аха, пюрешки пилӗк пус пулнӑ, ҫӑкӑр теҫ кунта, пӗр батонӗ, ҫирӗм икӗ пус, ҫирӗм икӗ пус кӑна мар пулин те, пӗр батон. Ҫӑкӑрӗ вун ултӑ пус пулнӑ. Ай-ой. Вун вун тӑватӑ пус пулса пура ҫӑкӑр. Тӗлӗнмелле вӑхӑтсем тӗрӗссипе тӗлӗнмелле вӑхӑтсем. Шел пулин те, пирӗн эфир вӑхӑчӗ вӗҫленсе пырать. Калаҫмалли темӗн чухлех ҫавах та паян. Сире, Николай Михайлович, адьор пулчӗ, вӑл ӗнтӗ пирӗн предприниматель. Хӑтланчӑк терӗр-и, Николай Хӑтланчӑк. Владимир Петрович Галошев, чӑн малтан эсӗ маншӑн мультипликатор хаклӑ халӗ пулчӗҫ. Парнесем кама юласси паллӑ пулчӗ. Николай Михайлович, сирӗн парне радиора юлать, радиосене парнелетпӗр. Хисеплӗ радио итлекенӗмӗрсем, эпӗ те Лидия Филиппова журналист тата ҫыравҫӑ, сирӗнпе тепӗр кӑларӑмччен сывпуллашатӑп шел пулин те. Самана таппи тӗпелӗнче тепре тӗл пуличчен ырӑ-сывӑ пурӑнӑр, хӑвӑр тӗллевсем патнелле яланах ҫирӗппӗн те хӑюллӑн утар. Халь вара радио итлекенсене пире, сире Иван Христофоров шӑрантаракан юрра итлеттерсе питӗ савӑнтарас килет. Тавах пурне те, чипер юлӑр! Автограф ҫыр, автограф.